Indi oturan ýerinde pul gazanjakmy ýatan diwaryň üstünde çigit çigitläp? Onda biziň kompaniýamyz bilen tans boluň. Biziň kompaniýamyz näçe adamlar baý etdi, näçe adamlara şun ýaly leuks mündürdi. Bar etmeli zadyňyz öňünden iki müň mant berýäňiz, şo iki müň mandyňyz aýda on müň mant. Tüýs maňa gerek zat eken-a bular. Haýyr getirýär size. Biliňi agyrt işlemek gerek däl zat gerek däl. Aha. Gaty gowalap tapdyra bunu. An ofisinde bar alan. Gowja pul gazanyp boljagy meňzeýär öýdýän. Aha, şu gapa öýdýän. Assalamu aleykum. Waleýkim essalam. Agam gowmy ýagşymy tapyň. Hawa ýagşy gowmy. Gowmyjyňjan hawa siz nädýäňiz. Gowam ýagşy. Gel brat hyzmat geç oturan. Abi TikTokda wideoňyzy gördüm. Aha. Şol belli bir sumada pul goýsaň aýda 3 esse 4 esse 5 esse şeýle artýar diýýär. Mesele ýok, mesele ýok. Kakras şu wagt bar, işsiz edip gördüm agam. Kakras saňa gerek zat brat. Seret. Soň soňkuja pulumy getirdim aýandan. Näçe pul getirdiňiz? On kon şun man. Adyň näme sen? Öwez men adyma. Öwezjan seret bra hiç dad edeňok. Owa meselen 5 mün man goýduň. Gön 5 etsesini her aý öz öýüňe gelip durýa bra. Hiç dad edeňok. Diňe ýatýaň çigit çiklap boldy bra. Men onda pul gowşuraýyn agam saňa. Owa owa ökman bra. Ýaryn bilen şu wagt 10 mün man getirdim. Aha. Owa. Onuň näli habarlaş bolsa. Seret indi 10 mün man goýduň. Äzer blankan doldurarys. Owa. Her aý özümiz jaň ederis. Ow, üsti haýyrny eltip durar Furatkam. Boldy, sen öýüňde ýatyber çig-çig, dedi. Arkaýyn. Düşündiňmi? Boldy. A birden has köpräk pul tapsaň, ýene getiriber, bratkam. Onyňam köpelder. Boldy, sag bol. Sag bol, habarlaşarys. Boldy. Alýo, dost, gowumy, ýagşymy tapyň? Brat, şul maşyny satmaly-la, bir ýarty bahasyna bolsa dolaň. Sroçny pul gerek-dä, brat. Hany bir habaryny et-dä onda, dost.

Ho, Öwezjan geldiňmi? Salam aleýkum. Aleýkum esselam. Ýerläpsiňmi brat? Howma, ýaşyny tapdyň. Hawa, ýaşy. Aý, maşyny satdym-da puluny ýetiräýdim maňa. O, malades. Prosta maňa hakykatdan baýajak-da. Inşallah nesip. Öwezjan, malades. Prosta malades bratkam. Näçe manat bar brat? Dört ýüz elli müň man. Dört ýüz elli müň man. Daşda bratkam. Boldy, bir aýda nädir?

Aý bolýar bu wagt başga gaýdyrlaý bular. Ha soňrak ýene aýlaryn-da. Bah. Ikinji aý ýakynlaşyp gelýär awy ýa. Habar ýok-la hiç haýsyndan. Jam edip göräýin. Ýowa, ýene uçup görýär-ä bular. Ana ofislerden de baryp görelen. Yüzme yüz gürleşmesek bolmadı öýde. Salam aleyküm. Gelin mi Öwez? Gelin Gowy. bam. Gowmy ýagdaýlaryňyz ýagsamy? Ýagşy ýagşy aýdyber Öwez. Ew. Girdejiden zatlar habar ýokmy? Hem iki aý dolup gele. Jaň edýän ýeriň göçüp. Seret Öwez men sana bir zat aýdaýyn. Şu zatlaryň jogabyny eşidesiň gelýärmi? Hawa. Ýöne dowam et bir zat aýdaýyn welin. Bolýarmy? Sen aýdýan zadyňy dowam etmeli. Hawa. Bolda. Ýatan öküze ýatan öküze iým ýok. Boldy jigim, pikirleniber. Ana gördüňmi gyzyň hemme bu logurlar seň üçin gelipdir. Men Maksym yepi, geçen ak sen yakyan gepi. Gyz meýniň ti, bar getir gyzy ye. Menem balçoý, akylja bolup bolýamy? Doganynyň arkasyny almak üçin uruşmadyk oglanlar bu günki gün gyz üçin uruşyp batyr diýýäňmi? Ana gördüňmi gyzyň hemme blogerleri seň üçin gelipdir. Synagdan geçirde şolaryň birine bar. Hawa ata birinji bular senagdan geçirip göreli. Hany ýeke ýekeden gelin. Eden zatyň siňen ogam yeah. Ýene köpelýär boş baklažkalar Gyzlarym ýanyma geler stop. Yeah men Maksym VIP günläp aýtýan gepi. A gyzym şuňa baýjakmy? Hä barjakmy? Eý ata birinji pikirlenip gör. Eý pikirlenip görün. A gyzym sen barda pikirlenip görsün haýyrmy? Geç agata. Bolýamy? A gelsin a oňat ýaman däl. O al başarnyňam görkezip göreli. Meneňem ullakan sungat görkezdim agamjan. Bu sungatyň üç ýüz togsan müň aşygy bar. A sen öň bir bilen-ä gepiň çykyp ýördi. Oň bilen näme boldy? Nirde ol? Giden gitmişdir. Gitdigi gün bitmişdir agamjan. Batyracygyna habaryňyzy aýdarsyňyz-da. Men kän gyzlara garaşmagyny halamok. Gyzlar maňa garaşýar. Bolýamy? A. Duraý. Men size bir zat aýdaýyn, gyzlar oglanyň baýlygyna gyzyp baryp, ertesi günem oňuşman gelende, maňlaýyndan görüp batyr diýýäňmi? A. Nirä barýoň, hadi görkezä talandyňa. Men size ýene bir zat aýdaýyn, maňla. Gutardyk, peýdaňyz siňe salam tapman, sokotdaý iti. Aý näk o, muň näme jigim sen aýtmankaň men aýdaýyn. Ol ýigitlik bir gyzyl güldür, solaýyn diýseň öýlen. O pikirlenmän lýubow lýubow bolýaňyz soňam menden sorap ýörsüňiz agam lýubow sushistwit ili nusistwit diýip. Ol jigim diňle, lýubow lowe sakgyjyň nak deňkinde bar, boldy. Men eşitdim-de bar-a oglana paçsanlar ýaňlysmanka

Pakistan diňe biz zabar etip ya. Ay gyzym bu bloggerlara günemediň. Böylekilerem pul çagyramaz hak name diýim men. Özüň bilen tarif edýän. Agam bir minut dur aýla nyýzyňa gitmäý nyýzyma beýle baglanyp bolarmy biriniň gyzyna melhemim ýok ýaralaň yzyna kyn görme agam erkek bol aýla nyýzyňa unudama. Öýüň diwarlaryny Aýtekin bilen owadanla. Sebäbi hapa diwarlary ýuwup arassalap bilmersiň.

Haý seň şu çöregy basyp biljek. Kelle itgöz öýtýän. Şu ýekeje döwüm çöregi basyp biljek adama müň manat berjek. Barmy basyp biljek? Ýokmy? Bäş müň manat. Barmy basyp biljek? Başlyk, ýüz müň manat berjek diýseňem, bize şo çöregi basgyladyp bilmersiň. Şoň üçin özüňi gynap oturma. Ine, gymmatlyklaryň ähmiýetiniň öwredilmegi diýip şuňa aýdylýar. Diýmek, pul berjek diýsegem çöregi basjak adam tapylanok eken. Ýeri beýle ýagdaýda, mugtuna ýalan sözleýän, gybat edýän, töhmet atýan adamlaryň sanynyň köp bolmagy birhili ýagdaý dälmi? Biz näme üçin ýalan sözlemeli däl bolanda-da, edil şonuň ýaly berk durup bilemzok? Ýa-da köpçüligiň içinde biri gybat edip başlasa, birimiz şoňa näme üçin beýtme diýip bilemzok. Dogry çörek mukaddes. Ol ýerde ýatmaly däl. Şoň üçin beýleki gymmatlyklaram şeýle bolsun. Dogry sözläň. Gybat etmäň. Töhmet atmaň. Söz eýesini tapar. Boluberiň işiňiz bilen. Kyýamat gününe bir adam boljak diýipdir. Hudaý Taala muhakeme edilýän ýere getirjek diýipdir. O hem şol adama Allah Taala aýtjak, Men seni kän, saňa bir makamlar berdim, iliň içinde jaýlar berdim, hany ol. Kaka, ol oglan ýaňyňdan gulagymdan çekdi. Şol duranmy? Hum, Gel bärik. Diňleýän agam. Kelläň ýerinde dälmi seň? Ýerinde. Şeýle kiçjik çagaň gulagyndan çekmäne utanmadyňmy? Ýöne ol ejeme sögdä agam. Düşündirmek üçin şeýtdim. Oglum gel bärik. Geç taýyp.

Düşünjeli oglan ekeniň. Hormat edip geleniň üçin sag bol. Bu hormat siz üçin däl. Bigünä çaga üçin. Siziň beren terbiýäňizden dereksiz nesil emele gelýär. Men saňa düşünmedimle? Ýylaşyp ýetişen ogluň özüň depende düşünersiň. Altynjam restorany siz ýaly müşderileň ýeri däl.